Mela, ħalli nitkellmu ftit fuq Kirchhoff's Laws, ok? Jekk nifhmu Kirchhoff's Laws u nara nifhmu kif nistgħu napplikawhom għal circuit diagrams, inkunu nistgħu actually nibdew naħdmu daqsxejn waħda circuits kemm kemm iktar komplikati, ok? Għandek issa għandna ftit ftit eżempji li ħa naħdmu flimkien mill-worksheet. Però l-issa li nixtieq nagħmel hija li naraw inkunu nafu kif napplikaw Kirchhoff's laws għal circuits. U jiena hawnhekk preparajt circuit sempliċi ħafna kull ma fih tlett resistors u battery, ok? Il-battery sa jkollha ċertu ammont ta' EMF, ok? Nista' actually nillabelja hawnhekk.

ċertu ammont ta' voltage across it, mela l-voltage drop across resistor X ħa nillejbilja Vx, voltage drop across resistor Y, Vy, u voltage drop across resistor Z hija Vz. Ok, ħa nillejbilhom hekk ħalli nsibuhom lesti. What else? I can also label dak li ngħidulhom junctions. What are junctions? Junctions huma fejn is-circuit jinqasam fi tnejn, I mean il-kurrent sa jkollu bżonn jiddeċiedi minn fejn sa jgħaddi. U f'dal-każ this would be a junction, ok, and this would be

Sa jasal sa junction A, junction A sa jkollu jiddeċiedi sa jmurilna ftit l-ewwel branch ftit fit-tieni branch, so sa nilabelja hekk ħa hawnhekk għandna total current I, hawnhekk sa jidħol I-one u hawnhekk sa jinżel I-two, ok sa nilabeljaw like so. Now, how do we apply Kirchhoff's laws? Kirchhoff's laws hemm tnejn, ok? Hemm waħda tikkonċerna l-current u hemm l-oħra tikkonċerna l-voltages. Mela, li tikkonċerna l-current. Dik hija Kirchhoff's first law. Alright, so Kirchhoff's first law concerns, whoop, skużawni, concerns current. Conventional current, ovvjament, dawn issa kollha in terms ta' conventional current, but All it says is that the current at the junction, the, sorry, the sum of current of the currents entering a junction is equal to the sum of currents leaving the junction. Mela, jekk ħa nieħdu junction A, all right, mela at junction A, x'qiegħed jiġri? Um, at junction A li għandna għandna is-sum of currents entering the junction li hija dan, Ok, I, I biss dieħel fil-junction, mela I is equal to sum of currents leaving the junction, x'hemm currents leaving the junction għandna I one sejjer 'il bogħod minn junction A u I two sejjer 'il bogħod minn junction A ukoll, mela I one plus I two. Alright, u dik tiġi l-equation li għandna għal dik il-junction partikolari. Jekk se napplika, per eżempju, just biex inkunu, Oops, skużawni. Alright. Jekk se napplikaw il-first law, first law għal junction B, pereżempju, kif se tiġi l-equation? Għal junction B, Sa jkollna xi ħaġa hekk. Jekk naraw ftit il-current x'sa jiġri, għandna l-current li ġej minn hawnhekk dieħel lejn Junction B dak huwa I one. Il-current li se jiġi minn hawn taħt, I two, huwa ġej lejn Junction B ukoll, alright, dawn qed jersqu viċin Junction B, dawn qed jersqu lejn Junction B. Imma mbagħad minn Junction B 'il barra qegħdin jingħaqdu t-tnejn li huma. So dak sa jiġi t-total current I. Ok, mela allura l-equation hemmhekk se tiġina xi ħaġa hekk, at junction B għandna sum of currents entering the junction, mela f'dak il-każ hemm I1 plus I2, that is the sum of currents entering the junction, that is equal to the sum of currents leaving the junction, wieħed għandna leaving li huwa I. Alright? Jekk tinnotaw fil-verità dawn ehm din u din huma eżatt l-istess ħaġa. Alright? Issa, ejja niddiskutu daqsxejn waħda Kirchhoff's second law, ħa nagħmluha daqsxejn dritta dak, skużawni, Kirchhoff's second law. Ħa nqassmu ftit ix-xogħol pulit. Kirchhoff's second law x'tgħid? Kirchhoff's second law concerns with um, voltages, mhux b'current issa. Ok. U biex naħdmu b'voltages dinha rridu nitkellmu daqsxejn waħda fuq loops. X'jiġifieri? F'dan is-circuit, f'dan is-circuit li aħna għandna, għandna żewġ loops, alright? Għandna din il-loop partikolari, alright? U għandna wkoll it-tieni loop, li li qiegħda hawn barra. Ħa nillejbiljhom ħalli nkunu nistgħu nitkellmu fuqhom separatament, di sa tkun loop one, ok, u din li għandna fuq barra se tkun loop two. Issa, ħa napplikaw second law għal għal loop one, mela di ħa nniżżel jiena li ħa napplikhom għal loop one, applying Kirchhoff's second law Tulub, one. Kerċ of second law x'tgħid? Kerċ of second law tgħid xi ħaġa hekk, illi l-EMF, it-total EMF anzi ħa summation of EMF, illi inti għandek f'dik il-loop, l-ammont ta' voltage li you're supplying in that loop must be equal to the amount of voltage you're using in that loop. Ġifieri inti trid tużah kollu. Ok? So din ħa tkun summation all of the losses, all of the voltage being used. Mela l-oħra kienet fuq current. Il-kurrent kollu li qed jersaq lejn junction irid ikun equal għall-kurrent kollu li ħiereġ mill-junction. Di titkellem fuq voltages. Il-kurrent kollu li jien qed nitfa' ġo loop. bis-saħħa ta' batteries pereżempju, ok, hija equal għall-kurrent kollu li ħiereġ minn ġo loop or rather li li qed jintuża f'dik il-loop. Mela f'dan il-każ jekk ħa nieħdu loop one għandna ehm l-EMF tal-battery, ok, u l-IRs, IRs għandna tnejn. X'jiġifieri għandna tnejn? Ħa ħa niċċara ftit din. Ħa noħroġ ftit equations ħalli nagħmilhomkom iktar iktar ovvji. Jekk ikolli nispjega vx, Biex insib il-voltage drop over that resistor x'equation nużaw? Normalment V equals IR, no? Mela allura dik jekk inniżżel V is equal to IR imma di ħa tkun Vx, x'current għaddej minn ġo resistor X? I1, no? Mela allura jekk għaddej I1, R ħa tkun Rx, oops skużawni. R ħa tkun Rx. So that would be the equation given, or rather that we use, to calculate the voltage drop across Rx. Obviously across um resistor Y ħa tkun Vy is equal to l-current li għaddej minn ġo fih, I1 Ry. Nista' noħroġ equation oħra għal resistor Z. Il-voltage drop across resistor Z hu equal għall-current li għaddej minn ġo fih. Dan il-każ Dan għajtu għaddej minn ġo fih. Taraw? Ok, so dan hawnhekk di se tkun għajtu RZ. Mela, jekk jien hawnhekk ħa nitkellem fuq IRs, u qed nieħdu loop one, loop one għandi tnejn, sorry, loop one għandi tnejn, għandna dan il-voltage drop u dan il-voltage li qiegħed jinħela. Mela we're supplying the voltage by the EMF by the battery, ħa. And we're using the voltages, il-Vx plus il-Vy, that would be the summation of both voltages. Issa biex niktibha in terms ta' IR, mela f'dak il-każ dik se tiġini I1RX plus I1RY. Ok? Jekk nippruvaw napplikaw is-second law, Kirchhoff's second law, għal-loop 2. Ehm, kif se tiġi? Again, l-equation ma tinbidilx, mind you. Ġifieri l-equation dejjem tibqa' s-summation tal-EMFs, għalissa jaf tarawha stramba di summation ta' EMFs, però jekk ikollna mbagħad iktar minn battery waħda, ikollna actually nieħdu nieħdu summation, we actually add them up at the total voltage being supplied into that loop. So that is equal to the summation of all the IRs that are actually being used. Aħna EMF wieħed għandna battery waħda, so dak se jkun l-EMF li għandna is equal to IR. U f'dal-każ,